Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke rata gore re bolele ka story sa Enki. go na le di-tablets tše 14 tše e le gore di kreilwe tše e le gore di ngwadilwe mantšu ao a tšwago molomong wa lot enki ke le diretše video ka le bontšha family tree ya the anunaki gomme ke tlo kgopela gore o e le gore a sa e bone family tree yela goba mohlomong o nyoko gopola gore mang ke mang a ka no fela a ya go video yela a lebelela family tree yela ya the anunaki so enki ko mongwe wa the anunaki enki ke morwa wa anu ke ngwana wa anu so today re tlo thoma ka tablet number one tablet number one ke e telele gomme re tlo dira part one le part two ya yona re tlo thoma ka part one today and then ke be ke rata gore before ke tsena ka raga story se ke tlhalose batho goba mafelo a e le gore ke tlo bolela ka ona pele ke thoma ka story gore le seke la ba confused ke tlo le botja ka endapsa endapsa e be e le morwa wa adapa

so adapa o ba dula nageng ye nngwe mo gana mo lefaseng tse ba bitša ke iredu city ke tla ke tlo checka mo mepeng gore na iredu city gane jale ba e bitša eng ka gore mabitso a ile a change mola e gale and then ke tlo le botša ka lot enki enki ko mongwe wa badimo modimo ga se o motee bebele re botša ka modimo o motee mare modimo a se o motee ke badimo ba bantši gore go na le modimo ka fase ga gage gwa ba le badimo badimo ke bana ba modimo and then wa buša gwa ba le mangeloi batho ba e le gore modimo no ba creator fela mo kgakale a itee a ba creator ka lentšu ka the word bana ba modimo ke ba e leng gore modimo yena ka bosena o ile a creator the universe ga a fetša go creator the universe a creator mosadi o ile re tla ba mosadi wa gage ene modimo ka mokgwa o bolelang ka gona ga a na mmele go tshwana lena le wena kore a se motho le o ka mmona with your naked eyes ke kganya ke the light ke the divine light the divine power ke modimo o re tshwanetse gore mo rapele and then a tšea metsi a gage ke di botse ka re ke e meetse a masweet mosadi wa ge e be le meetse a le a go baba salt water ba tša meetse a bona ba kopanya gomme ba bopa batho kore ba bopa bana ba bona bana ba bona ba na le mmele go tshwana le nna le wena and then um ge le ka gopola ka um video ke dirile mathomothomo ya the anunnaki sorry ke bontšhitše gore um batho ba bangwe ba lele goreng ba ba bopile batho ba tshwane le ba ile ntse ba bitša gore ke the igigi nka nno ke a mangwe a mangeloi a kere mara ba bitša gore ke the igigi ba tlo ba bontšhitše gore ba ba ba ba rata go apara mengatse e le gore e na le manaka so batho ba le kwa legodimong A se gore ga se batho ba nnete ba tshwana le na le wena? Ba bantši ba tshwana le na le wena ke batho ba tsamaya ka maoto a mabedi, ba apara borogo go tshwana le na le wena goba sekhethe go tshwana le na le wena. Eupša ba rata go apara dilo tše di itseng, kore ka nako ngwe kgwetše le gore ba apere um di di ba ba di bitša gore ba di bitšang um di-fish ke gore fish skin something like that a ke sa gopola gabotse. o kgwetše le gore ge ba ya planeteng e itseng ba apara ka tsela e itseng ke ntho la diyang ba ke protector ba kgone le go hema gabotse jwale le jwalo ka di-planets tša rena ga di tshwane o tlo kgwetše le gore go na le mongwe like like for example o kgwetše nako e kgwetše ba ya to the moon and o kgwetše le gore at the moon o ka se kgone go hema o swanetše o apare something

E le A, Ia, ke lebitso la gage. Batho ba ile ba le change after nako ba le bitša ke Enki. Why ba le bitša ke Enki? Ke tlo thoma ka le ka planet ya rena. Planet ya rena, planet Earth, mola kgale-kgale ne ba e bitša ke planet Ki. lebitso la ne ke planet key manako e le ntši e ya batho ba e change ba re ke planet earth so enki ke the second um god goba nka no re ke one of the gods a kere mara wa bobedi wa tlile mo lefaseng go tlile wa mathomothomo re tloga ka ena re ntse re sepela le story se step by step and then wa bobedi wa tla mo lefatshe kore wa mathomo ke ena a ileng a e discovera se ena a e tlhotseng wa bobedi o mathomo o ile a e discovera kore ba ba tseba gore e gona planet key mare ne ba sa tseba gore e na le bophelo then ke ena tlileng mo a kgwetse leng e na le bophelo and then after yena gwa tla enki gwa tla ear then ka go ka la re planet earth ba be ba bitša key then ear lebitso la ba le change ba le bitša re enki because enki ke ngwana wa modimo straight o labe gwa tlileng mo key Ga se gore a related to eng kile ga tee ke ba bangwe ba e le gore modimo o no ba bopa ka matheko batho ba ba no ba bopang ka matheko a sa kopantšhe metsi a gage le a mosadi wa gage a bopa ntho e ke no gore a se the descendants of god e no ba motho wa ka matheko okay and then ke tlo le botša gape le ka okay a re tseneng ditabeng tše dintšhi re tla di bolela ga re ntše re tšwela pele um aim ya ka kore ke introduce dilo tše ke tlo bolelang ka tšona gore ge ke tlo bolela le se ka la ba confused ke a thoma jwale and then before ke thoma the reason why ke le direla video ye ke ke setse ke boletše re bala bibele ka mehla and then bibele e re botša tše e re botšago tšona Modimo ke Modimo yo maatla, Modimo wa lerato, Modimo wa toko. Modimo e le gore ga a rate re dira dibe. Mare re bona mola bukeng ya Genesi, Modimo e le yena a botšang ditšhaba tše dingwe, setšhaba se le gore yena o se kgethile, setšhaba sa Iseraele, gore se pelang le nageng ya kae-kae, le bolaye batho, le repe basadi, le bolaye bana, le dire dihlabelo ka, ka, ka bana le dire dihlabelo ka eng le eng jwalo le jwalo le tšeye naga ya bona le ba, le ba thope e be di-slaves batho bale ba ba šetšeng le tšeye mahumo a bona nto ngwe le ngwe wa bona e le e nyakang le e tšeyeng and then ke yona ntho e le gore ya, ya disturba ka ra bibele ge e le gore o badile bibele ya go tloga mathomo go fitlha mafelelong o gopola dilo tše ke dilo tše le gore ka kerekeng ga ba di bolele ka kerekeng ba na dilo tše le gore ba bolela ka tšona tšhela tše dingwe tšela tša go thuša ga ba bolele ka tšona so go ka bala bibele go tloga mathomo fitlha mafelelong ke a go botša o tla šala o le stressed o le frustrated o ipotše gore na ge ke bala bibeleke is it true ke rapela modimo mosona so aim ya story se ke ntho e la gore ke nyoko gore re tsebe gore na modimo ka bibeleng ko mofeng o ba mmitša gore ke modimo ka bibeleng is it the true god na modimo la re mo tsebang wa lerato modimo wa kganya na re sa ntše re bone rona sathane yena ke mang o se ka kgwetsa re rapela re ipotsa re rapela modimo ya bane a re rapele modimo re rapela sathane nako nngwe dilo tša phela di sepela gabotse ra rapela mara a go loke selo ana re rapela modimo wa nnete na wa modimo a sa re arabele why a sa re kwele bohloko a re tsene ditabeng okay ke tlo bolela slonyana gore le le kgone nkwešiša le seke la ba confused e be e le di-seventeen tša kgwedi ya bobedi go ra re kgwedi ya february seven years after metsi fula bibele e re botša ka metsi fula so ke seven years after metsefula and dapsa o ba le monageng a ya go nyaka dikgong gore a tla gotse mollo gantse a le mola nageng a thoma go bona sesedi se tšwelela se tšwele godimong se tšwelela ka thoko ya ya leboa from the south se lebile mo go yena Gomme sa fihla sa ema mo go yena. Endapsa a wela fase ka ga kwišitše gore sesedi se ga se sesedi fela. Go ra gore ka mogare ga sona go na le the divine beings, go na le mangeloi a makgethwa. So ga a wela fase ke ntola go bontšha respect. ka re Mangeloi a mo gaufi le yena jwale gomme a fetša a emiša tlhogo ga emiša tlhogo a bona banna ba babedi bao ba ba bego ba apere diaparo tša go phadima tše di tšhweu banna bao ba ile ba mmotša ba re wena ba re endapsa re tlo go tšea re tlo sepela le wena ka re lord enki o nyaka go go bona

ba mo iša go Lord Enki mo a lego gona mo islandeng e bitšwang gore ke Magan. So gane jela se tleke tsa gore na island e e be e le mo kae mo planeteng e feng ka re tseba gore di-planet ga se planet ya rena fela go na le planet tše dintšhi tše dintšhi tše dintšhi in the universe So Lord Enki o ye nngwe ya di-planet tšeoe ka se sebaka. Bjale ba batlo mo tšea ba mo iša gona. Go ra re ke le godimo mare ke le godimong le lengwe. Ba ile ba mo tshwara ka matsogo, o mongwe a tshwara ka mo, o mongwe a tshwara ka mo, gomme ba thoma go fofa le yena. And then o re ba ba ba ba ntse ba subelela mola a lebelela fase a bona lefase le la rena le ke planet key re tlo e bitša planet key for now le se ke la ba confused o re a bona dihlare a bona dithaba a bona dinoka ya bane ba ntse ba subelela ba lebile legodimong le e le gore lord enki o mo go lona ge ba fitlha mo islandeng yeowe ba ema pele ga gate gomme ba tlogela matsogo a gage o re a thoma go tšhoga gomme a wela fase a ba a idibala O phaforišitšwe ke ge a thoma go kwa lentšu le mmitša, lentšu le lekoto le maatla le mmitša le re go yena le re endapsa morwa wa adapa ke kgethile wena gore o tle o be mongwadi wa mantšu a ka mo tableteng yeo ke tlogo go go fa yona Tablet ke maswikana a e le gore ne ba ngwala mo go ona ka nako e le ya kgale kgale. And a bona kganya, a bona lefelo le le arrangitšwego bjalo ka a work place mo e le gore go berekelwa gona. A bona tafola le dilo tša go ngwala, a bona le maswika ao a betlilwego. ke tšona tablets tšeoe. So o re o ba noka lentšu mara a se nke a kgona go bona monga lentšu leo, a se a bone um Lord Enki ka sebele. Lentšu leo la re go yena la re, Endabsa mohlanka wa ka, ke nna Modimo wa gago, Enki. Ke go boditše gore o tlo ngwala mantšu a ka ka ge ke kwele bohloko ka seo se diragetšego batho ba lefaseng la Ki. ka lebaka la Metsifula. Ke rata gore o ngwale seo se diragetšego ka nnete gore badimo ba bangwe ga mmogo le batho ba tsebe gore matsogo a ka ga a na madi, matsogo a ka a sekolo, gore ga ke na seabe godimo ga Metsifula. Metsifula ga se a tliše ke nna. Seo se diragetšego se be se beilwe gore se diragale, eupša mengwaga ya go feta e seven ya go feta nkabe se ile sa preventiwa gore se se ke sa diragala. Nna Enki ke lekile go se thibela eupša ka palelwa. Ka moso, in future, in the coming years, go tla ba le judgement. re tlhela re kwa ka bibeleng ba bolela ka judgment ba re judgment day is coming so enki le ene wa bolela gore judgment e tlo ba gona judgment day e tlo fihla lefase le tla rurumela mawatle a tla phya a tla phya metsi go tla ba le lefifi mo lefaseng legodimong go tla tuka mollo gomme badimo ba legodimo Ba tla tla lefaseng, ba tla boa mo lefaseng. Go tla ba le judgment day, gomme badimo ba tla bolela gore ke mang a swanetšego a phele, ke mang a swanetšego a felelwe ke bophelo. Ke mang a tlago go putswa for dilo tše dibotse tšeo a di dirilego mo lefaseng? Ke mang a tlago go phanishiwa for dilo tše dimpe tšeo a di dirilego mo lefaseng? Ke lona lebaka leo le ntirago gore ke rate go bolela ka se sebaka dilo tšeo di diragetšego tša mathomong tša nakong yeo le tša kgale kgale o ra o tlo bolela ka dilo tše leo di diragetše ka nako e nela ya um before metsefula le nako e le ya metsi fula le after exactly after immediately after metsi fula le tše di diragetšego mathomong thomong thomong bebele re botša ka genesi um ge modimo a tlhola legodimong lefase re tlo kwana dihlotšwe ka sebopego mang ke tlo bolela matšatši a 40 40 days le mašego a ona ke tla be ke ntše ke bolela nna lot enki tšohle tšeo di diragetšego gomme wena o tla be o di ngwala fase mo godimo ga tablet ke tlo go fang yona forty ke my secret number ko ra gore ke nomoro ya ka e le gore e kgethefaditšwe 40 ke nomoro ya ka e kgethofaditšwego mo go rena badimo, go ra gore badimo o mongwe le mongwe o na le nomoro ya gage e le gore ke a sacred number, not secret, sacred, nomoro eno e, e kgethofaditšwe. Matšatši ao a 40 le mašego a ona o ka se je o ka se nwe. O tla ja gane jalo borotho bo, wa nwa le metsi a. Gomme ra thoma mošomo o ke go bileditšego ona mo. O ka se tshware ke tlala goba boroko matšatši ao a forty le mašego a ona. Endapsa a bona tafola e na le borotho le metsi godimo ga yona. Lord Enki a re, Endapsa, Eja borotho, o nwe meetse ao, gore o s'ka swarwa ke tlala for forty days and forty nights. And Dapsa a thoma go ja. Ge a fetša go ja, a ya a thoma go ngwala. Lord Enki a re go Endapsa a re, O ngwale exactly seo ke tlogo go go botša sona, seo se tšwago molomong wa ka. O se ke wa tlaleletša. o se ke wa fokotša goba wa ngwala mantšu a gago. Endabsa a thoma go ngwala mantšu a Lord Enki. Endabsa o re ka nako ye nngwe lentšu la Lord Enki le be le bolelela godimo ka nako e nngwe le be le bolelela fase o ka re wa whisper ka nako ye nngwe le tletše ka lethabo ka nako e nngwe le tletše ka manyami. Lotenki o rile go fetša go bolela, after 40 days, 40 nights, a re go Endabsa, Endabsa mohlanka wa ka, for 40 days and 40 nights o ngwadile ka botshepegi mantšu a ka. Mošomo wa gago mo o fedile bjale ge tša tablet ye nngwe o ngwale mantšu le maikutlo a gago bjale ka tlhatse ya seo se diragetšego go tlogeng ga gago lefaseng la key go fihleng ga gago mo lefaseng la megan go fihlela ebile o tlo boela morago lefaseng la key ge o fetša go ngwala bohlatse bja gago tša tablet ya gago le di-tablets tša ka o di lokele ka gare ga the divine chest divine chest e be le eh, leboxnyane le lengwe mola ke lona ba bego ba le bitša gore ke the divine chest nakong yeo e sa tlago, ge lebaka le fihlile, motho yo a kgethilwego o tla hwetša Divine Chest ye, a e bula gomme a hwetša di-tablets tše ka gare ga yona, gomme bohle lefaseng ba tla tseba ka tšeo ke go boditšego tšona gore o di ngwale. Ba tla tseba ka tlholo ya lefase goba tlholo ya mafase tšeo di diragetšego mathomong, mafelelong le meetsefula. Bohle ba tla tseba gore tšeo ke tšeo di boletšego ke nna Lord Enki, gomme e tla ba buka yeo e hlatselago tšeo di diragetšego in the past, ya bolela ka tšeo di, di, di tlogo go diragala in the future. Endabsa a lokela di-tablets ka gare ga the divine chest, yeo e bego e dirilwe ka kota, divine chest ona ba ba e dirile ka kota. a itswalela gomme a ikhiela. Enki a re go yena a re, Gomme wena Endabsa o lehlogonolo, o tla ba seboleledi sa ka mo bathong. Wa ba botša wa re, Ba dire tšeo di lokilego fela, o ba kgothatse. Naga tša kua lefaseng la Ki di tla tsošwa, di-cities tša agiwa, ditoropo tša agiwa ka leswa, dimela tša mela, gwa ba le peace Eupša go tlo no ba le dintwa. Mafase goba ditšhaba tše dintshwa di tla ba gona ene ebile di tla ba le maatla a magolo. Mebušo e tla tsoga gomme ya wa. Badimo ba kgale ba tla emela morago gomme badimo ba baswa ba tla atlhahla ditlamorago tša mo lefaseng go ra re di-fates. um di-destiny jwalo le jwalo. Wena Endabsa o botše batho ka moka tšeo ke di boletšego. Endabsa a lebelela fase, a botšiša eh, a botšiša Lord Enki gore o tla tseba jwang seo a swanetšego go se bolela pele ga batho. Lord Enki a re go yena a re, o tla bona di-science mo legodimong go o lebelela mo legodimong o tla bona di-signs molaetša e tla tla go wena ka ditoro o robetše molaetša e tla tla go wena ka dipono morago ga gago go tla ba le baprofeta ba bangwe gape bao ba kgethilwego bao ba tlo tlago mo lefaseng go tla ba le lefase le leswa le legodimo le leswa. Enki o rile go fetša go bolela, Endabsa a bona di-auras. A thoma a kwa spirit sa gagwe se tšwa go yena. Gomme ge a phaforoga, a ke hwetša a le lefaseng. Hlathing, gana mola bego a le gona mathomong, nako tšela nyakanang le dikgong. So in short, story se ke setse ke lebaditše sona ke ntho la gore Endabsa e be le seven years after Metsi Fula. Endabsa a le mo nageng a nyakana le dikgong tša go tša mollo gomme gantši a nyakana le dikgong a bona sesedi se tšwelela se fitlha mo go yena Gomme ka gare ga sesedi gwa tšwela banna ba babedi bao ba bego ba bego ba phadima ba apere diaparo tša go phadima. A bona gore batho bale ke mangeloi a legodimo. Then ba re go yena ba re, Endabsa o seke wa tšhoga. Re romile ke Lord Enki ka gore wena o mokgethwa, o kgethilwe wena. Re tlo go tšea re go iša go yena mo a leng gona. Ba mo tšea ba mo iša gana mola legodimong lela Lord Enki a lego mo go lona. Ga a fihla mola, Lord Enki a mo tlhalosetša a re, Endabsa, mohlanka wa ka, ge ke o boditše so, ke o bileditše gore o tlo tlo ngwala mantšu a ka. O se ka la sa ka selo. O se ka tlogela a mang morago, ebile o se ka wa change. Ngwala exactly se se tšwago mo molomong wa ka. A re reason ya gore ke ngwale reason ya gore ke o bitše o tlo ngwale mantšu a ke gore ke nyaka gore badimo ba bangwe ba e le gore ba sa etla le batho ba bangwe ba e le gore ba tlo ba gona mo lefaseng ba sa tlo belegwa ba ba gona ba tsebe gore na metsi fula a khositše ke eng and-e ke nyaka gore ba tsebe gore nna lord anki ga ke na molato ka ra metsi fula ga se ke be part ya batho ba ba khositše metsi fula Metsifula nkabe a ile a kore ba preventa gore kore gore a ska diragala ba stop gore a ska diragala but nna ke lekile go e stopa ke paletšwe. So nna ke hlapa diatla diatla tša ka di skoon-o ke se tlo go se ngwala gomme a botša and dubsa and dubsa dijo se tšewe. E ja borotho, o nwe metsi, ke dijo tše o tlogo go di ja. After o ja dijo tše, o ka se dule o tshwere ke tlala for 40 days and for 40 nights. Go ra gore o ka se je for 40 days, for 40 nights, ebile o ka se tshware ke boroko. O tlo no ba le energy e ke ntše ke tla be ke ntše ke go botša dilo tše o swantse o di ngwale. And then a fa endapsa a tablet. Tablet ke maswi ka le gore ba bego ba šomiša go ngwala. Tablet o ba re e be e dirilwe ka crystal stone, ye e le gore e bitšwa gore ke amethyst. and then ba mo fa dilo tse ba bego ba ngwala ka tsona and dapsa a thoma go ngwala mola a feditše go ja and dapsa o ngwadile tablets tšewe ka moka tša lot enki for 40 days 40 nights ga fetša lot enki a re go yena re and dapsa ke nyaka gore o be tlhatse yaka o tlo ngwala ka se se diragetšego go tloga tšatši leo nako gobana yona nako e la mola o tloga mo lefaseng o e tla keno Everything wa ngwala fase godimo ga tablet e nngwe gape e le gore e tla ba tablet ya gago. O tlo ngwala maikutlo a gago mo go yona and then go fitlhela ebile o tlo tloga moki re le go gona mo legodimong leki o boela morago mola lefaseng. A botsa Endabsa a re Endabsa Go boela morago kwa lefaseng, o tlo fa bohlatse bokhi go batho ka moka. A botša Endabsa, Endabsa, o tlo tša di-tablets tše ga mmogo le ya gago wa di lokela ka re ga chest yekhi e le mo ka re ga lebox le lego mo go wena a e divine chest gomme wa fetša o tlo ikhiela e gomme o tlo tsamaya le yona o boela le yona back ga namolayago lefaseng la key gomme After nako e itseng go na motho lore o sa tlo kgethiwa o sa tlo choosewa amongst batho ba ba tlebe ba tla go ba tletše mo lefaseng ke yena a tlo go hwetša yona chest e mo e tla be e fitlhile gona gomme o tla intšha a e bontšha batho dibuka di tla ngwadiwa gomme batho ba tla tseba ka tlholo ya lefase ka tlholo ya magodimo ya the universe le mafase a mangwe Ba tla tseba ka tlholo ya batho. Ba tla tseba ka go tla ga badimo mo lefaseng. Ba tla tseba le ka metsefula. Ba tla tseba nnete ye e diragetšego ka nnete nnete gomme a botša endapsa gore endapsa wena o tloga mo lefaseng o tloga mo planeteng e rile moo yona o boele kwa lefaseng o rute batho o botše batho gore ba phele ka go loka ba se ke ba dira dibe endapsa a tšhoga a re Nna Lot Enki ko ba botša jwang ke tlo ke tlo ke tlo tseba jwang gore ke bolela the right words a re wena re end up sa o se ka tshoga o tlo kry-a di-science ke tlo go romela di-science mo le godimo o tlo re go lebelela mo godimo wa bona di-sign automatically ka through telepathy through intuition o tlo tseba gore na ke reng le through division o tlo tsa gore na ke reng ke tlo romela melaetša ka ditoro ke tlo romela melaetša ka division o tlo tseba the right words tše le o swantšo di bolele mo bathong a mmotša a re and up sa after wena ke tlo romela um di-prophets tše dingwe gape baprofeta ba tlo tla mo lefaseng ba ntše ba bolela mantšu a ka a mabotse ba ruta batho ka mokgwa ke nyakang ka gona ba sokolola batho go fihlela ebile judgment day e tlo ba gona go ra baprofeta ba tlo ba gona mara go na nako e le gore baprofeta ba tlo stopa ba sa tlha ba sa ba gona then there after go tla judgment day Ka Judgment Day, Bulot Enki ba ka tla goba ba ka no se tle, mare le ba ka tla, go tla tla le badimo ba bangwe gape ba e le gore ba tlo ba gona after Bulot Enki. Gomme ge ba tlile mo lefaseng ke bona ba tlo jajang gore na mang o wela ka kae mang o wela ka kae ba tla ba lebeletše dibe tša rena bao ba dirilego tše dibotse ba tla phela bao ba dirilego tše dimpe ba tla otliwa ga bohloko ke seo se bolelwago mo tablet number one mo story se e le gore setse ke se badile gomme re fetša gona mo re tlo dira part two ya tablet yona yekhi re ntse re tšwela pele ka yona re ko rena what actually happened and then ke tlo dira another video e shortnyana mo e le gore ke tla ba ke ntse ke compara se re se badileng today Mantšu a tšwa go Lord Enki. Re compara to what we had ka gare ga dibibele tša rena. Le gopola gore Bibele e tšhentšhitšwe. Go na le Bibele ya nnete-nnete, the true Bible, goba the first Bible. Maro yanong batho ba bego ba e translator, go na le dilo tše le gore ba ile ba di ntšha, ba di fiša.

So potšišo e ke nago le yona ke gore, a na God of the bible, Modimo wa ka Bibeleng ke mang? A na ke yena the light, the divine power, the divine being? Number two, potšišo ya bobedi, Bona badimo ba ba ileng ba tla mo lefaseng ba e le gore ba re fera as badimo go ya ka Bibele, ba e leng gore ba bitšwa gore ke the Anunnaki. A na the Anunnaki ke bana ba Modimo ka nnete na? A na the Anunnaki ke ma-aliens na? those are my questions but re tlo kry-a di-answers ge re ntse re tlo bolela ka ra story se re tsena ka deep into mo go sona and then um le tsebe gore bibele tša mathomo goba tšona dingwalwa tše di ngwalwa tše e le gore di ngwadilwe kua Egypt, Sumeria le other countries ke mo e leng gore batho ba ga ba fihla mo lefaseng ke naga tše le gore ba tsenetše gona le mo Afrika Borwa yes ba bile gona re tlo bolela ka yona gore na ba ga ba etla mo lefase ba ba tlo dira eng and then um bibele e re e šomišang ke bibele e le gore e translatilwe from

the romans because ke nako e le gore roma naga ya roma e be e conquera e tlhasela naga tše dingwe e di tšela kore boipušo kore e di tšela naga kore the romans ba ba kgona go ya go tsamaya ba ye nageng e itseng ba tla mo afrika ba di fithe Afrika, ba bethe Afrika ba, ba, kore ba e tlhasele, ba bolaye banna, ba bolaye basadi, ba bolaye bana, go šale fewnyana fela, ba ba šalang fela e ba di-slaves tša bona. And then naga ela ba e tšea, ba e thopa e ba naga ya bona, ba tšea mmušo, ba tšea mahumo, ba tšea everything. Batho ba ba šetšego ba e le gore ga se ba ba, ga se ba ba bolaya ba nage nngwe, e ba di-slaves tša bona. so ke ntho e le gore di-romans ba bego ba e dira and then ke ba e tla ba tlo thoma ba change the bible ba e dira ka mokgwa e le gore e suta bona gore ba kgone go rula lefase ba šomiša eng bebele ba kgone go kore o ka re ba re apesitše di-hochtlap ba kgone gore controller re palelwe ke go nagana go ka itheeletša go e na le spiritual gift ba o refer-a as a demon ba o refer-a as a demon go e na le spiritual gift ba re o na le madimoni and then ba ba against go bolela le mangwele a gago badimo ba gago and then ba nyaka gore ka nako tšela ebile it was worse because ge if o swena a christian then goba wa bolaiwa o swanetše o be a christian kore by force re tlo tsena mo tsona ka moka re tlo tsena everything all into details re kgone go tseba rena botse re lebile kae re kgone go tseba modimo wa nnete modimo le gore re tshwanetse re mo rapele ene re tlo kwa gorena ke nnete motho ba re ke satan o gona na goba e ka ba e le gore satan e ka no ba e le ba bangwe ba those fallen angels bana ba le ba tlile mo lefaseng re tlo kwa everything ga nako e ntšeya ke a leboga